Okey. Onda Binary Search bilen çözüp bolja bir tane soru açtım. Ee, Gysgarak bolar. Men fikrimçe bu ikän soragym. Eger sizin soragyňyz bolsa belki onu çözüp bileris. Birinci soragymyz görüşüňiz ýaly CSC-den. Hmm. Bu VPN gerek olsa VPN meselesini hem çözeriz. Ee, insan element bu. Buram cover

inki çekjek bolýas. Ýagny sorag şeýle diýýär, entan element bar. Kartany saberreye bölýär. Birinji saberreye şeýle bolsun, ikinji saberreye beýle bolsun, üçünji saberreye beýle bolsun. Her biriniň jemim bolsun. Şeýle birinji saberreýiň jemini S1 diýeli. Ikinjisi S2, nokat nokat S2 bolsun. Şularyň maksimumyny minimum etjek bolýar.

Maksimum answer deň. Bu näme diýmek bolýar? Eger jogabymyz ans bolsa, liboý bir i üçin s-iň i-si şeýle bir bölme şekli bar ki, bölemden soňra her bir saberreýiň jemlerini çykaramdan soňra hemmesiniň walýusy answerden kiçi. Eger şeýle bölüp bilýän e, answer bar bolsa, hemme zat üçin onda şu answer tik goýup bileris. Bu answer tik goýmak diýmek näme bolýar? Ýani answer okey, men jogabym bolup biljek bir zat. Answer plus birim awtomatiki okey bolýar. Näme üçin diýseňiz, ansiň hemmesi şeýle bir bölünme şekli

Onuň üçin biziň bu answerden uly beýleki answerleri barlagymyza gerek ýok. Näme üçin diýseňiz, biziň soragymyz nämede iň kiçi bolup biljek answer tap diýýär. Bu bize bir zady ýatlatýan bolmaly. Monoton niknes diýdik bany söýüş etmek üçin. Eger check funksionymyzda if diýeli answer üçin OK bolsa Eger true bolsa onda avtomatiki f ans plus prom true bolsa onda biz bind search etip bileris demek bolýar. Biziň soragymyz näme soraýar? Şeýle bir ans tap ýa-da x diýip bilersiň. True bolsun, f funksiýony salyp, check funksiýony salynda.

Muny nädip açyp bileris? Aslynda bärde greedy idea işleýän bolmaly. Greedy idea näme? Birinji subary determine belirlemek üçin sany alyp başlarys. Aldyk, aldyk. Haçan haçan alarys? Haçanda şu sany goşandan soňra answerden uly bolýan bolsa onda durarys. Oňa çenli hemmesini almak optimalny idea. Näme üçin bu optimalny idea? Eger şu wagt syrtuhada alman indikä reýe salsak, onda biziň ýasajak saber reýlerimiziň sany K-dan geçip biler. Biziň isleýän zadymyz K sany saber reýe edip bilýän bolsak ýeterlik. Ondan kän islämzok. Onuň üçin başdan başlap birinji saber reýimiziň içine şu wagtky jemimiziň totalymyz ançe bilen kiçi bolýan bolsa şu adamdan sonra goýmaga dowam etýän haçan uly bolanda onda diýen mesela şu element alanda ançerim geçýär onda men birinji sabarlaýyn diýdim ikinji sabarlaýyn başlajak diýip täze elementi ikinji sabarlaýyn goýýan we şeýdip dowam etýär ikinjini doldurýan üçünjini doldurýan we hemmesini doldurandan sonra Eger-de ýasalan Saberreýliň sany k praým deýin k-dan uly we deň bolsa, uly bolsa, onda function-ym false döneýär. Eger-de true bolsa, ýagny k-myz k praým k-dan kiçi we deň bolsa, onda true döneýär. Onda has ikiçi x gözläp bilmeli bolýar. Çözüm biz birazjyk şeýleräk kodlamasyny hem ýazyp bileris. By the way, ýaňky meselede sortingde bir sany kompailer alypdyk. Şu taýda mesele const goýmaly, goýmaly, goýmandyrys şonuň üçin. Const bäde näme diýmek bolýar? Men şu içine girýän argumentim bolan p-iň hiç bir kontentini üýtgetjekkä. Ýagny, eger sen P nokat eýji üýtgedip etjek bolsaň, bu illegal bolýar. Şonuň üçin hiç zat üýtgetjekkä diýip sen şeýle garantiýa berenden soň şonuň üçin işlemäge taýyn. Ondan sonra beýan etýär, arkaýyn işledip bilersiňiz. Solisek, Michel, Bob, John şeklinde işleýär. Yani aslında doğru yazdık. Aa, bu soran çözülen yazıp bilersin ne?

Sam üçin. Şu wagt çelli, şu wagtky dolduryp oturan Saberray'yň içindäki e, total sam çyksyn. Eger sam şu sany goşandan sonra Uly bolýan bolsa ançda diýmek bu san meşhur atyp gurup oturan, birdede oturan Saber Reýme degişli däl bolýar. Onda KP artlar bolýar bir, birim samym ançda çykyp bolýar. Elsim işletdi. Yani aslında has goýajak waka şey diýipler. Şusunu alandan sonra geçýän bolsa ançda onda almaya KP artýar.

şeklinde. Bärden de check function tayin men Ebo bir fx yerimde bana true ya false şeklinde dönüyor. Binance ölçte en kişi true olan zat tapmalı, x tapmalı. Onun için hem left right. Bot bize en kişi cevap ne cevap bilir. Birinci şunu öğreyen en kişi cevap.